Aiga nenka yane, oyo nomoche koro one orwarete. Omomura oyo noyo oyo okabere, nabwate amatemo. Nigo abwate abana abarema bare batato, na oyo nere twakagete orenge buya nere Emili. Omwana omonene nigo agokorete eriso amo eriso, oyo o kabere tari gokwana, oyo o gatato tari gokwana, oyo oyo oyo o kane tari gokwana, oyo nere. Nere orenge buya twasemereti ng'ere rende nache gokonya enka eye iga. Rende omong'amata akamorangeria achie komoaroreri omote egwa bahati mbaya omwana oye akaenda akagwa. Goetera rende moroche oboremi bu moroche buna enka eye ere, ekamanya goikera rende chibesa chiarenge esini. Omwana oyo oete ribu korwa korwa erigwa chiaerire, bono twatigeire namagoko amasa. Bono buna twatigeire namagoko amasa, omwana oyo noo are nse, taragwena, iga aganeirie chibesa chinyinge, airwe nyagetari ene nachia koegwa amariogo gose narambekwa gaki. Bono yaikire, omwana onye na omomura tabwati kende iga achandegete, kende nonye nyomba nka eyio bakoria. Gose ororo buna bono narora nagachondo bagosabora ke ritoke ng'a baiye kebari. Bono na tuga togachia korigia tokarora gaki, ntobwate abaisimigwa baminto abaya bare Getii, ntobwate omwesimigwa omoisimi oito Jared Masieka, oyo na omo MC oito, Jabet, aye na omomura. Gaki tokonye. Tokonyere omwana oyo nere omomura o mambia ogocha gokonya ekenyoro. Gaki tonya simba are ati aye ne simba. Gaki tokonye. Tokonyere omwana oyo gaki oraire ensa. Totiga gaki, gaki tagototiga tebi nonya no omonto omonene korwa igoro gaki batokonye. Onde bwensi orarora amaabera gaki akonye enka eye iga. Emechando nere enyomba eye. Abana baye nebirema, oyonde oumire, bono nabo bachandegete iga. Omwana oyo bakoangaekire, ntwa rimo nagenda paaro egari ekamba komoita ebirengereri.
Inche ngoruta Samuel Onyego, omwana oyo noyo norenge, omwamate nere omoregete omote igoro ekero narenge robe kericho. Bono omwana oyo nasurikeire mpaka bono iga saizi, twangire gochenchia.

Bono nyau- nyaiseirwe mpaka bono iga saisi, timbwati namuna ende yonsi eyio muranyare konkonya ase obogima bwane, naeteire amatemo amakong'u zaidi. Bono omwana no- oyo- oyo- orenge oyokane, nere omwamate nere orenge bweriso igaa, omwamate nere ogochiteka obeke omote igoro. Bono onye namotareti gochia Bosongo mpaka Central, mwaa abo- mwarenge mpaka Tenuati, mpaka yaikeire boo mpaka bono iga saisi. Epili na epili nagaramia chibesa echio timbwati kende, chibesa chiaaa tubekire chibesa chinyinge sana, mpaka nyaereirwe, bono timbwati namuna ende yonsi, bono epili nabo yarenge eruumi mia tano.

namoire nkamoira bosongo, nkamoira mara, ekero ase namoire nyagetari, chibesa chiamborire nkomoir ko asake chibesa nyagetari. Omochie oyo mbwate esida ere enkong'u, oria nagachete omochie oyo, abana baumire bonsi pi korwa omochie oyo bonsi pi, korwa omonene, korwa omoke, mpaka omo- mpaka oyo nere orenge eriso bwa omochie oyo. Ase amarieta aye ngorokwa Elihu Kerubo. Omwana oyo noyo omosubati omonto, oonyiete, kwanyorire amatemo amange, momura omwana omonene, yaaa oboyo okwende eriso, oyo okabere tari gokwana, oyo ogatato, oyo oyo okane nere orenge eriso, lakini bono bahati mbaya omwamate akamoira akaita koumia akaumia. Bono iga gachete konya, omogongo, nabunyegete. Ritangwenyi,
aiga ase tore nekenyoro kia gekora tu, Nyakora sub location Igogi ward. Omwana oyo oumete na omochie okora one. Muna mwaigure ebere esire, na omwamate omwariganeti akamoa akamoa egasi yo kwaroria omote, epati embe akarua omote igoro agaka inse. akabuneka omogongo, nonya namagoro aye taiyo iga abunegete. Igwa omwana oyo otemire komosugurikia igaa na aria, yasinyire. Nonya na epiri bono iga neri chibesa iga na eria erinde omwana oyo arorekane koba ng'a nanyore chinguru chiogoikaransa na ogoikaransa gwoka, iga chire chibesa chibesa chinyinge. Inchera tiyaranyore besa echio. Gaki buna bono iga twakwanire ase abaisimigo abaito bare Getii. Jared Masieka, omobunge oito Jared Ja- Jabet Nyakundi. Gaki, toigwe motokonye. Tonya toto. Simba arati. Esimba yetu ya Kisii County. Gaki enkeye gechandegete. Muna torano are bono kende nkeri bakoria na kabando nkasimikiria. Nabo bare iga nagatogi kara na nkaiga abwo nenchara yoka. Na intwe bono iga anchirete oyo tora- toranyore ebesa yaito ore ise erinde ekonye omwana oyo. Gaki twabasabire oyoraigwe baria aba- Abasamaria abaya, gaki motokonye enka eye, torore ng'a omwana oyo nere nanyore obogima bwaye gochia bosio, nabo nere arabete aya ase baria moratokonye. Korende. ebeseganeirie, erinde omwana oyo anyore obokonyi nenusu emilioni, erinde agwenigwe. Bono nkaa kende tikeiyo toranyore rinde kemokonye. Okwo nkorokwo ogosaba gwaito.

Igwa, igwa nigo naikire ase ekenyoro gekoratu, ase ensemo ya kegomarani, nabo goika ase amate y'omwana obo ang'e emiaka ikomi na ebere gochia goika. Nigo omwamate oye amoete anyare kwaroria emete, erinde banyore egento bakobeka bodwa. Ase egesiika iga akaroroka agakaansa na kobuneka omogongo oo, abanyene bachire goekeroka chinyagitari ao ao baereirwe pi. Bono chibesa chiganeiri aa nusu emerion tibabwati pi Bono amaiso abo nigo arigereirie aa barai banyare gwesoorania na kobeka okoboko banyare komokoonia na komorusia ase esego Bono iga babooririe Gavana Japheth Naboigo omomc goika omogwenerere buna abande bwate ogwancha okuya Banyare kobataareria banyare korusia omwana oyio esego.